reke tũkorana rĩngĩ mũirĩtu ũyũ wamenya ũrĩa ũreka rĩu rĩ Eh, hekoro augaga atĩrĩrĩ eh, ona kũngĩthiĩ atĩa kana gũthiĩ atĩa eh. ndangĩararire kwa mũirĩtu ũcio Eh, we. Nĩ aranyita gũkĩgeria itherũ rĩu ĩĩ koragwo atĩrĩrĩ nyũmba Eh. ũtarĩhaga rĩ we tigana nayo tigana nayo nyũmba ndũkana- ũtarĩaga mwanake tigana Tigana nayo no ithe, hĩndĩ ya tene rĩ Eh. Ngeithi nĩcio ciatũmagĩrĩrwo ciatũmagĩrwo kũraihanĩrĩria mũndũ na ũrĩa gũtigĩte mĩaka. Ĩĩ. Ta rĩu-rĩ, mm. andũ a thikũ ici no ũkorane na mũndũ wa rika rĩa baba wanyu arabu ũkamwĩra nĩ anjĩ John. Wĩ mwega. Ithia mwangi. Ithia mwangi. Ũcio ta rĩu niĩ ngĩthiĩ njemanie na mũkũrũ, mũndũ wa rika rĩa mũkũrũ rĩ. Thiaga ngamũgeithia wakia maitũ. Nake akanjongeria. wa kĩawa wa kĩawa tondũ niĩ harĩ we rĩ Ĩĩ, njitanĩtio na na ithe ithe wake wa aciari akwa Ĩĩ, koguo ithe wa aciari akwa rĩ Ĩĩ. nĩ ta ithe harĩ we Ĩĩ. koguo nĩ wa Wa kĩawa. kĩawa kĩama Mm. kĩa awa awa nĩ Awa. baba Ĩĩ. Ĩĩ. atĩ mwendwo nĩ ngai akĩra mwendwo nĩ andũ na mũmenwo nĩ andũ ti mũmenwo nĩ ngai gĩkũyũ gĩthomagwo na gũthikĩrĩria na mũgĩkũyũ aheagwo ũhoro nĩ ngai mwene njĩtagwo kang'ethe wa mbũrũ na nyawĩra niĩ naniĩ ndĩ mwanake mũhoreri mwanake ũtarĩ maũndũ maingĩ mwanake mwende nĩ ngai ona handeto rĩ ndirĩ nyingĩ no ingĩtua kwaria ma ngai ndikiraga kwa marĩtwa njĩtagwo ndĩritũ wa wacira na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra ithuĩ tũĩ kũhitha ndĩa thiĩ ngũitha ũhoro Ĩĩ, na rĩmbo ndĩraiguaga ĩ ĩĩ, na rĩmbo rũranjakamo no rũrĩkũ na rũrũ? mũndũ ũgwĩtwo njamba ya rũrĩmũ Ĩĩ. hekro mwangi Hekro Mwangi. atĩ ndingĩrara gwaku kabahũrwo nĩ mĩkora

we tigana nayo tigana nayo ndũkana- nyokotarĩaga wanake Tigana tigana nayo noigua Eh. ona ũrĩa ũcio nĩ wainire rwĩmbo rũu nĩ jb maina kana nũ nĩ nyokota wanake tigana nayo tũgũtarĩhaga mwanake tigana nayo arũme a tene matingĩakomire kwa aka a- kwa ahiki arĩa mendaga mũndũrũme wa tene arĩ na thingira Ĩĩ, na nĩ kũu handũ nĩkuo- harĩ respected ĩĩ, kũu au- maugaga atĩ ona kũngĩatukire atĩa Eh, ũyũ kwa mũirĩtu eh, inũka eh, kama ũthiĩ ũkĩhũragwo nĩ mĩkora kaba ũthiĩ ũkĩhũrwo ũkĩigagĩrwo mĩtingo eh, nĩ ĩtagwo atĩa hiti nĩ hiti Eh. nĩ ngarĩ nĩ ngarĩ Ĩĩ, atĩ ngarĩ igaga kamu- Eh. kamutingo- kamutongo ĩyo ũguo ũgũcogoga Ĩĩ, ũgerio kinya ũgerio kinya rĩu rĩ Eh, hĩndĩ ya tene gĩtĩo kĩarĩ kĩnene kĩarĩ igũrũ mũno Ĩĩ, na ningĩ rĩ ũngĩona rĩu 21st century kana Ĩĩ. rĩu rika rĩrĩ ritũ Ĩĩ. nĩ kuona atĩ gĩtĩo nĩ kĩũrĩte Ĩĩ, na nĩ ũkuona hau nĩho nginya ũraigua atĩ anga ũrĩa nĩ arakomire na mwarĩ wa nyina anga ĩĩ, ũrĩa nĩ arakomire na nyina ĩĩ, anga ũrĩa nĩ arakomire na thoguo ĩĩ, kana baba wao ĩĩ. nĩ anga distance ĩyo kana ũraihanĩrĩru ũcio Eh, ũrĩa warĩ ho tene eh. nĩ wathirire yaani harĩa wamenyaga atĩrĩrĩ Eh, ũyũ eh, ndingĩka kaũndũ fulani Eh. ndingĩmwarĩria ũndũ mũna eh, ndingĩmũbuata ũndũ mũna tondũ nĩ- nĩ- nĩ ũramenya distance kana gĩtĩo kĩrĩa mũheanĩte nake Eh, nĩguo Mm. eh, ta rĩu rĩ Eh, mũirĩtu tene ona nguo kũhutania na mũthee wao eh, ndĩngĩahutanirie matingĩakoranirie ũguo eh, ĩhutanie eh, na mũgĩkũyũ arĩ na ũgĩ o Eh. ũrĩa tugaga gĩkũyũ gĩthomagwo nĩ gũthikĩrĩria eh. na mũgĩkũyũ aheagwo ũhoro nĩ ngai mwene Mm. ti-itherũ mũgĩkũyũ Ti-itherũ. aheagwo ũhoro nĩ ngai mwene hĩndĩ ya tene rĩ Eh. ngeithi nĩcio ciatũmagĩrĩrwo ciatũmagĩrwo kũraihanĩrĩria mũndũ na ũrĩa gũtigĩte mĩaka ĩĩ ta rĩu rĩ mm, andũ a thikũ ici no ũkorane na mũndũ wa rika rĩa baba wanyu arabu kamwĩra nĩ anjĩ john wĩ mwega Ĩ- ĩ- ĩithia mwaki geithia mwaki Ĩĩ, ũgakorana na mũirĩtu wa ũgakorana na mũndũ wa rika rĩa mamu wanyu ĩĩ. ũkamwĩra sasa mama mati Eh. uthiete ihenya muno Eh, eh. nokona uguo niguo Nyenje mathĩ. nyenje mathĩ uguo niguo tũbundithĩte na ningĩ rĩ ingĩambi kũgeithi mũndũ ngamwĩra nĩ anje mathĩ Eh, gĩtĩo gĩakwa harĩ we mũndũ Eh. ũcio ah, no, nĩgĩthire ta nĩgĩthire mũndũ wa kawaida. Eh, no thiĩ ndĩmũ approach o rĩngĩ approach Eh, mũirĩtu wa rika rĩakwa eh, rĩu rĩ Eh, ũmũthĩ ngwenda tũgerere ngeithi icio eh. one by one tũmenye mũndũ agĩrĩirwo kũgeithania atĩa eta mũgĩkũyũ karinga Eh, ĩmwe kwanza ta rĩu ũngĩrora rĩ Eh. nĩ ndorete ngona atĩrĩrĩ Eh. mainly gĩkũyũ kĩanjirie mũrang'a Eh. kũringana na history Mm. no rĩrĩ wakora mũrang'a ta rĩu niĩ hakwa niĩ ngĩhũrĩra mũkũrũ rĩ Eh. hena ũrĩa ndĩmũ- ndĩmũgeithagia Eh. no rĩu hena andũ arata akwa erĩ njũĩ a mũrang'a Mm. na manjũragia ngĩthi icio rĩ cikorwo ci ciakũ tondũ matiũĩ Eh, ũgũkora ta rĩrĩ ta nyĩrĩ rĩ Mm. still nĩ mahũthagĩra ngeithi icio ona eh, no amwe rĩ matiũĩ ũrĩa cibatiĩ gũkũ kũgeithania Eh, na nĩkĩo twĩ haha ũmũthĩ nĩguo tũkũ kĩo twĩ haha ũmũthĩ Eh, na Mm. gĩkũ- ngwĩciria ngeithi ici ci kũ- kũndũ kũingĩ mũno nyĩrĩ gũkĩra ya kũndũ kũndũ kũngĩ. kũingĩ mũno Ĩĩ, nĩ- ona kiambu mũno ũngĩrora gĩkũyũ gĩkũyũ kĩu kĩa ngeithi nĩ gĩthirathirĩte Ĩĩ, ĩĩ, rĩu rĩ Ĩĩ. haha hena kahĩĩ ĩĩ, na hena kairĩtu ĩĩ. na hena baba wao na hena mamu wao na hena cũcũ wao Ĩĩ, na hena guka wao ĩĩ, na hena mama wao ĩĩ. tũcokere haha hena kahĩĩ Ena na kairĩtu kairĩtu me mwena ũcio Mm. mwena ũyũ ũngĩ rĩ Eh. hena baba wao na ithe hena ithe nĩ baba wao Eh, hena mamu wao Eh. kana maitũ eh, hena cũcũ wao eh, na hena guka wao kana wagui wao eh, me mwena ũyũ eh, kahĩ gaka rĩ Mm. gakĩgeithia mũthee wao rĩ eh. kagĩrwo kũmũgeithia atĩa gakiheithia ithe baba wao ĩ- wanyua ĩ- ĩ wanyua Eh, wanyua eh, wanyua nĩ kuga atĩ baba wao nĩ mũkũrũ eh, na nĩ anyuanagĩra na andũ a rika rĩake eh. nĩkĩo metagwo wanyua kĩama kĩa wanyua Eh, ta- ta rĩu niĩ ngĩgeithia mũndũ wanyua rĩ Eh, nĩ kũ- nĩ kuonania atĩrĩrĩ eh, rika rĩake rĩ Eh. nĩ rika rĩa baba yani nĩ magũikara mm, manyuanĩre na mũthee tondũ nĩ andũ eh, a rika rĩmwe nĩ andũ me- mara- maerewanĩte from eh, level ya gũkorwo tũrĩ a rika

akĩmũgeithia kũmwĩra wanyua wa nake Eh. baba wao agakera wanyua wanyua wa eh, kana akamwĩra wanyua baba wanyua baba nĩ kuga atĩrĩrĩ Mm. kĩama kĩu kĩa baba witũ ĩkimwe na ithe tondũ ĩĩ, tondũ rĩu kahĩ gaka rĩ Eh, getĩtwo baba wa mũthuri ũyũ Eh. agetire baba wa mũthuri ũyũ kana baba wa mũirĩtu eh, ũrĩa hikĩte mũtumia wake eh, rĩu akamwĩra wanyua wa kana wa nyua Nyua baba baba. Ĩĩ, rĩu rĩ kahĩ gaka rĩ Eh, gakĩgeithia mamu wao rĩ eh, kana maitũ wao rĩ eh. gekũmũgeithia atĩa Ngwĩciria ta rĩu niĩ ngĩ- ngĩthiĩ njemanie na mũkũrũ Eh. mũndũ wa rika rĩa mũkũrũ rĩ Ĩĩ, thiaga ngamũgeithia wakĩa maitũ ĩĩ, nĩ ma nake akanjongeria wakĩa wa wakĩawa tondũ niĩ harĩ we rĩ Ĩĩ, njutanĩtio na na ithe ithe wake wa aciari akwa Eh, koguo ithe wa aciari akwa rĩ Eh. nĩ ta ithe harĩ we Eh. koguo nĩ wa Wa kĩawa. kĩawa kĩama kĩa awa awa nĩ baba Eh, Eh, kĩama kwa arĩa matoĩ. kĩawa Eh, rĩu rĩ ningĩ rĩ Mm. kaĩ gaka rĩ Mm. gakĩgeithia cũcũ wao rĩ Eh. nĩkũmũgeithia atĩa

tuge rĩu nĩ mũirĩtu ĩĩ, macemania na na na nyina ĩĩ, na mũndũ wa rika rĩa nyina ĩĩ, na mũndũ wa rika rĩa nyina rĩa maitũ wake ĩĩ, akamũgeithia wakĩa maitũ wakĩa maitũ ĩĩ, nĩguo nake akamwĩra akamũcokia wakĩa iyo wakĩa iyo

wakia wakia hiyo Eh, rika rĩa mwana wakwa ikawa rĩa mwana wakwa Eh, koguo nĩ wakia maitũ wakia iyo Mm, nake ake- akĩgeithia ithe akamwĩra wakiawa wakiawa nake akamwĩra wakia maitũ wakia maitũ tondũ nĩ tondũ akĩrĩ rika rĩa amũtuĩte mũthee amũtuĩte maitũ wao maitũ Eh, koguo mũkũrũ. akamu- akamũgeithia Eh, eh, wakia maitũ eh. nĩguo akĩgeithia cũcũ wao akamũgeithia wakia Wakia cũcũ cũcũ, wakia wakia cũcũ cũcũ. icio itiracenjia o ũrĩa mũirĩtu angĩgeithia Mm. ũrĩa kahĩ kagĩgeithi guka wao noguo kairĩtu kagĩgeithia guka wao noguo angĩgacokeria Ĩĩ. tiguo Ĩĩ. tondũ we wĩ gacũcũ ka guka wanyu Ĩĩ. na kairĩtu kau no gacũcũ ka guka wanyu Ĩĩ. koguo ngeithi hau nĩ Ĩĩ. ihanaine Ĩĩ. rĩu rĩ Ĩĩ. niĩ ndĩ na mũrata tawe Ĩĩ. kũgeithia njagĩrĩirwo kũgeithia atĩa wakia mũrata wakia mũrata Ĩĩ. Ĩĩ, tondũ wĩ mũrata wakwa nĩ kũra depend ngwĩciria nĩ a- nĩ arata moyaine nĩ ndi- hena wakine wakine no ĩti mũrata kana Eh, eh, wakiri Kana nĩ nĩ mũndũ mũndũ wa warũire. rika. wakiri nĩ ngeithi cia thuri na iria ithanagio nĩ andũ maruire hamwe andũ a rika rĩmwe Eh, andå arä a maruire hamwe na mena kana gata- kana kao ka mbere gatigimarä te matigĩ marĩtie magäithanagia wakä a wakinä kia wakine nake agacokia

ndingĩathire njemanie na mũndũ wa rika rĩa maitũ-rĩ Eh. nĩwe wabatiĩ kũnge kũngeithia ũrĩa mũkũrũ nĩwe wabatiĩ Eh. kũgeithia ũrĩa ũngĩ Ĩĩ, ũrĩa mũkũrũ nĩwe wanjagia Eh, ngeithi Eh. nawe ũgacokia nĩ ma na mangĩakorirwo marĩ andũ a rika rĩmwe-rĩ Eh, ũyũ mũirĩ nĩ mũirĩtu na mũthuri kana mũtumia na mũthuri andũ a rika rĩmwe rĩ Eh, mũthuri nĩwe wanjagia Eh, mũndũrũme nĩwe mũndũrũme nĩwe wanjagia wanjagia. ngeithi hau nĩ ma Mm, na rĩu rĩ eh, hena mũndũ haha tũtanageithia eh, mwena ũyũ Eh. ciana ici cirĩ mwena ũyũ eh. mama wanyu e hau rĩ Eh. wagĩrĩirwo kũmũgeithia atĩa tene rĩ eh. mama wanyu angĩũkire kwanyu no nginya angĩarĩire eh. gĩtĩo kĩarĩ kĩnene kwĩ mama wanyu eh. gĩtĩo kĩrĩa mama wanyu ahetwo no ta gĩtĩo kĩrĩa baba wanyu ahetwo agĩũka rĩ etagwo ngabu kana nyũmũ mwĩtaga mama andũ andũ ithuĩ a 21st century tugaga mama mm. no tene mamwĩtaga ngabu nĩ marĩ na mama mũkũrũ baba mũkũrũ na baba mũnyinyi no ngwĩciria nĩwe ngabu Eh, rĩu ngĩgeithia ngabu rĩ Eh, kana akĩngeithia rĩ egũka angeithie wakĩa ngabu wakia ngabu na nĩ ngacokia wakĩa ngabu nĩma Eh, kuga we wĩ mama witũ Eh, kana we wĩ my uncle mm. Eh, arabu rĩ Eh. andũ magimarĩtie rĩ Eh. arika rĩmwe rĩ Eh. magimarĩtie rĩ magĩithanagia wakĩa wakĩawa wa aca ti wa kĩawa ũrauga wanyua athu- wa athuri erĩ Ĩĩ, mena kĩhĩ Ĩĩ. kĩgimarĩte Ĩĩ. rĩu ti kĩhĩ nĩ- nĩ mũndũrũme ĩĩ, angĩkorwo niĩ ndĩna mũndũrũme ũgimarĩte nawe wĩna mũndũrũme ũgimarĩte ĩĩ. tũkũgeithania wanyua wa wanyua wa na niĩ tondũ nĩ andũ ngacokia maranyuanĩra handũ hamwe Ĩĩ. Mm. athuri a tene matietĩkagĩrio kũnyua na athuri angĩ okorwo kĩhĩ gĩaku kĩa mbere gĩtigimarĩte Ĩĩ. we wonagwo wĩta ah, mid dad we Ĩĩ. ndũkinyĩte gũkorwo mũtirĩ arika eh, rĩmwe mũtirĩ arika rĩmwe Koi, nĩ kwaganĩra gĩtĩ we thiĩ ũkanyuĩre nĩ ũkanyuĩre na hau ithuĩ athuri nĩ wamĩa rika ritũ nĩ batiĩ kũheo gĩtĩo Eh, ĩci tũnyue tũkĩaragia ndeto citũ ndeto cia bata ĩni ndeto cia bata itũ mwana tũ- tũrĩ maica wega Eh, koguo rĩ Mhm. wanyua wa nake agacokia wanyua wa rĩu rĩ Ĩĩ, nĩ twarora mama guka Eh. arata ĩĩ, mũndũrũme na mũthuri ĩĩ. rĩu haha hena andũ arĩa inlaws Eh. tuge rĩu we nĩ wahikania ĩĩ mamu wanyu rĩ Mm. maitũ wanyu Mm. na maitũ wa mũtumia waku Eh. mekũgeithania atĩa tene metanaga kanyanya rĩu mamu Kanyanya. wanyu na mamu wa mũtumia megwĩtana kanyanya ĩĩ na makĩgeithania mekũgeithania wagĩa kanyanya nake ũyũ agacokia wagia kanyanya wagia kanyanya Ĩĩ, na rĩu rĩ Eh, mũtumia akĩgeithia baba wanyu eh, no ta ũrĩa angĩgeithia baba Baba wao wao. koguo nĩ wakĩawa eh, Wakia wakia maitũ Mm. nĩ amenya Ĩĩ. arũheni Eh, rĩu rĩ Mm. nĩ twarora ũrĩa mũgĩkũyũ agĩrĩirwo kũgeithania eh, na twakwĩra note eh, we ũrĩ mũnini gũkĩra ũrĩa ũrageithia Ĩĩ. ũcio mũnene gũkĩra nĩwe wagĩrĩirwo kwamba kũgeithania Eh, yokorwo mũrĩ arika rĩmwe mũndũ ũrũme nĩwe wagĩrĩirwo kwaga kũgeithania eh, yangĩkorwo ũrenda gũkorwo mũgĩkũyũ karima eh, na rĩu tondũ ngeithi icio nĩ twamũhe ciothe eh, tũtuĩke agĩkũyũ mendete ũgĩkũyũ wao eh. tũtigane na mũthũngũ ĩ nĩ ma nĩ bata hena bata mũnene Eh, wa gũtwarana na na na maica marĩa ũrĩa twatwaranaga tene tondũ thaa ici ũngĩkora nĩ ũrakora hatirĩ na difference kana ngũrani harĩ maitũ eh, harĩ sister harĩ Harĩ mwa- mwa- ĩ, harĩ cũcũ. ci- ngeithi nĩ imwe wĩ mwega ndĩ mwega Eh, ũrathiĩ handũ mm, ũgĩthiĩ kwaria ũgĩ- handũ- ũngĩhetũka atumia akũrũ makĩaria rĩ eh, ũgakora ũgakora maratigwo makiuga gaka nĩgetĩire no matiramenya nĩo mahĩtĩtie tondũ nĩo mabatiĩ gũkũgeithia nĩwe mũkũrũ koguo nĩwe ũbatiĩ kwanjia yani hena maũndũ tũroraga harĩa mũndũ mũnini angĩgeithia mũndũ mũkũrũ kũmũkĩra nĩ akorwo mũndũ ũcio mũkũrũ bata-inĩ wake yani Eh, ndarakuona ndarakuona Eh, hau nĩho we ũngĩmũgeithia Eh. na nĩkĩo wĩ bara ũkĩgera Eh. bara me story-inĩ cia we nĩwe wagĩrĩirwo nĩwe kũmũgeithia. nĩwe no Eh, ĩĩ au naho nĩ hega nĩ ma Eh, Eh, koguo rĩ Mm. twende ngeithi citũ na niĩ Eh. okorwo wĩ mũrata wakwa mũirĩtu na Mm. ĩrathikĩrĩria eh, ũgetagĩrĩra ngũgeithie eh. andũ a gũthiĩ weke arĩa Eh, ũgetagĩrĩra ngũgeithie Mm. na ngakwĩra wa kĩa mũrata wakia mũrata nawe ũgacokia Mm. wa kĩa mũrata Ĩni. coke na mũno nĩ gũtũthikĩrĩria nginya mũico Eh, na tũkwĩhoka he kaũndũ twagũbundithia eh. na kuma ũmũthĩ ũrĩgeithanagia ta mũgĩkũyũ ũrĩa mũgĩkũyũ ithuĩ haitũ tũkĩte gũgũbundithia harĩa tũngĩhota na harĩ ũngĩ ona nĩ twathiĩ ũru ĩ ona we ndũkio twĩre haha rĩ hatithiaga ũũ Ĩĩ. hathiaga ũũ no, Ĩĩ. tondũ ithuothe ona ithuĩ no gũthoma tũrathoma na tũrarora kũndũ ndi- kũndũ tofauti Eh, tũgathikĩrĩria ũyũ na ũyũ na ũyũ tũgacirehe hamwe tũkona nĩ ũrĩkũ nĩ nĩ irĩkũ cirarehe haka- ũndũ ũmwe eh, tondũ ithuĩ tũĩ kũhitha ndĩa tũtiũĩ kũitha ũhoro na nĩ twainũka Antwainũka.